Where we come from, where we come from, Supersonic and Sana. Dwi wedi teithio at ardal Bro Aled, ardal supersonic, medde rai, ond yn un bell iawn o Fanceinion ac Oasis fan hyn, yng Ngwlad y Bandits, neu El Bandito i fod yn fanwl gywir. I'r Gad! A dim ond un ffordd sy 'na i deithio o gwmpas ffyrdd y wlad yn y pentre bach 'ma. Ni'n eitha gwledig fan 'yn dydi? Yndi. Allan o'r wlad. Wedwn i bod e'n job ca'l Chinese takeaway fan 'yn. O na ma' nw'n delifero ddydd Sul efyd. Ydyn nw? Yndi.

Yy cyn Covid nathon n'w gynnig redundancy pum mlynadd wedyn dwi fama rhedag 'yn nyb 'yn hun. Ydi o'n rwbeth tebyg i ddysgu neu hollol wahanol? Wel t'wod ma'r un skill set fedri ca'l pobol i fihafio pan 'dyn nw'm isio. A sut ti'n ffeindio'r lle? O dwi wrth 'ym modd yma. O mae o'n bub gymdeithasol go iawn. Pobol cefn gwlad 'de? Werth y byd. Yn Llansannan ma' ma' ca'l Sara i redeg y lle 'ma do's gynna i ddim ond edmygedd iddi. Mae'n llwyddiant ysgubol. Um, da ni wedi bod trwy gyfnodau efo siaradwy Saesneg, Scousers a rhyw bobl felly. Dyn nhw ddim yn gwybod am y gymuned a dyn nhw ddim yn gwybod am uh, diwylliant. A beth sydd mwy naturiol na ordro dy beint yn Gymraeg ynddo? Ianto, Harry a Tom, boys tew tew tenau, hwn ydi local, chi wedi chwarae fan hyn o blaen? Do, fy mae di local, dyma chi'r reaction i gig cyntaf ni, so ie, yeah, mae'n Mae fy lot yn ei chwarae teg lle ma. Dyma lle odd y gig cynta, sud odd i? Do, answer dda.
Dda i gochwyn off efo. Ie, ie. A dwi di gweld chi'n canu yng Ngwyl Ruthun dim ry hir yn ôl. Do, do. Crowd mawr. Odd crowd mawr fan hyn? Dim cweit mor fawr, ond t'mo', na, oedd hi'n rili neis. Lle da i gochwyn off, rhywle lleol, so. A ma'r dafarn yn grêt i fandiau lleol. Yndi, yndi. Mae Sara yn dda iawn yn rhedeg y lle, mae'n cael loads o pobl lleol mewn, so mae'n neis. Wel, mae'r Clwb Pêl-droed yn Pentre. Mae nifer yn mynd i wastad o bob wsos, a mae pawb dod yma. Wedyn ar ôl bob gêm, mae Sara ar y croeso i chwaraewyr, mae'n gwneud bwyd iddyn nhw, a dim mae pawb yn cael paint yma pan nos Sadwrn, pawb sy'n eisiau paint, pawb sy'n eisiau coffi, fatha fi, da ni'n cael coffi, ond yna fo. I chi weithiau yn llenwi'r lle yma, dwi'n siŵr? O, bob nos, Iau.
A tu cefn, a falle i'r top, mae'n sydd yn wych. Dyn ni'n cael croeso anhygoel gan Sara. A Jinx, ers faint chi 'di bod yn aelod o'r côr? 46, dwi'n meddwl, blynyddoedd oed. A dal heb ddysgu geiriau? Ia. Iechyd da, bois. Good thing. Dyn ni'n dod yma ar ôl balls nos Fawrth a nos Wener, a dyn ni'n dod ar ôl 'da'r plant yma ers blynyddoedd. Mae'r lle ffantastig, mae mor cymudol. Mae jyst ma Sara di neud wahaniaeth amazing fama. Mae e rili yn. Mae rhaid bod rhywle fel y Llew Coch yn bwysig i pentre fel Llansannan, achos os e'n llawer o lefydd i gyfarfod lle geith hyn a faint o bobl dod i cael rhyw ddrinc bach a cyfarfod. Hwn ydi calon y gymuned ynde? Mae rhaid i chdi gael siop, mae rhaid i chdi gael post office ac yn bendant mae rhaid i chdi gael tafarn. Wel hir oes i'r Llew Coch felly. Iechyd da.
Iechyd da.
A gyda'r cylch tarw dan ei sang, wel oedd e'n amser am sing song. Dal cariad yn ôl i mywyd i. Cariad daw yn ôl i'r bro. Sarah, gweld bod chi'n gweithio flat out fan hyn, neb dod i helpu chi, ond chi'n haeddu hwn, tafarn ym mis heno, Espen a Rec.